leri dyambu a ha ra ka va munhu your landless I, I, I, I, I love learning communication. or uh, eh, loko va dyondzisa xikolweni va ri ku na ti-verbal communication physical communication yinini communication what what communication um eh, na matihlo ya communicator wa yi khoma cheri ri ndenga riso ri ndi ku n'wi languta ku ni n'wi atlhaku aku aku aku aku o mara communication leyi lavaka hi vulavula hi yona i ku um i communication ya le ya le ya le bedroom hambi u te kwini hambi a wu tekiwanga swa fana masiku lama swa fana swilo leswiwani ni swo ah, swa fana swa fana madyana hambi ku dyana na yena anyway um so ni vulavula hi communication ya le mukumbeni leyi akaku um um um relationship wa swona n'wana n'wana mhani mina vo tala mi le ku laveni ka timarriage mi le ku laveni ka ti-relationship to tiya but you don't understand ku ri the moment i nghena phakathi ka dayireni um i fanele i sungula ku tirha hi matimba um ku hlayisa nhundzu ya wena um a a hi sunguleni ka ka ka ka ka ka ka ka ka vanghwani va hina um vasesi wa mina vasesi kumbe vanhu va xisati um um swa koteka or swi right ku um loko mukhalabya kumbe awuthi ya wena yi ti vuyela hi le ntirhweni n'wana mhani yi kuma i basini yi hlambini cause wa vona le tihofisini ku na ku na mindyangu yo tala ngopfu i kuma ku ku na tihofisi leti ta enclose laha ku na mafasitere a ku na nchumu munhu wa ringeka a tikuma a a a xuta tibuleni timbirhi tinharhu before a kaya e ma swi twisisa so swi kahle ngopfu ku na loko va vuya entirhweni va mi kuma mimbale kahle . Ni nga mbala ni swikipa leswiyani swa swo fana swa vakhalabya lava va tinhloko timbirhi e ma vo i a kuma i tshami kahle i mbale swa ve ri ti-lingeries na n'wi mi xava hi va four phela hi nga kumbetela vana va vanhu u kuma a nga se tshama a xaveriwa swo fana na sweswo wa twisisa wa fika laya i fika i i mbale ti-lingerie n'wana mhani. Loko a nghena a hlanganisa hi leswa eminun'hwela ya tinyama na everything loko a fika kunene a bedroom loko ku ri na bedroom loko ku ri ku i one i back room ku fana na Maharaj yin'wana mhani a swi swi wa swi endla you use what you have wa twisisa ku ku fika laha i lavaka kona a swi bihanga a ni kumbe i nga block-angi a ndzeni ka room hambi ku ri one room hambi ku ri back room i ku hello tiger welcome to the jungle. Communication a ka timhaka ta masangu is very easy phela la that's why loko va ku yona before marriage is a sin i timhaka ta ku connect-a ti-souls and you cannot connect na swilo wo wo nghenela ku dumela njhe i nghenela ku dumela wo nghenela ku dumela hi ngo loko n'wansati i lava ku n'wi xurhisa kahle n'wana mhani a n'wi dya i ta na hi kahle. i ta na hi kahle i ta na i communicate na yena i n'wi languta hi matihlo i ri busy ku na loko rin'wana leri ra right la wena loko u ri khome hi rona i tlakusa laha henhla laha henhla ka switshamo laha i ku i kunene a kha a a movie nga ko xivungu ku na ku na van'wani va swi kotaka leswiya mara mhani a kha ku i ku na a kha ku hundzuluxela i kha i vulavula na yena ku he mhani ni ba kona na a ku mbava yana hala i ku he mhani hala ke a ku yana na hala. wa twisisa hi yona communication leyi hi vulavulaka hi yona laha swi mi pfuna na ku mi nga badli miri hinkwawo i kuma n'wana badle na badle ni mani n'wana n'wana wa vanhu se a lava ku a nga ha koti no concentrate ka leswi a n'wi endlaka swona le hansi why badleni wa tsakama se i murhogolo manjhe wa twisisa no loko i ri busy hi mhaka liya hi mfumo ku badla ndhawu ya one ntsena wa ta ku na. ku na ku na ku na laha ku hlanganaka marhambu ya nhlana lama ku na nkele wun'wanyani i nambu so wa twisisa wu wu ta so hi yona ndhawu yin'we yi badlaku yi khuluka kusuka ka nsiha wun'wana wu nga laha nsiha wa byongo wu komba ku va wu ri busy cause laha ku kha ku va ku kha ku tirha byongo phela i badla kusukela kun'wanyana laha ivi i rhelela i kuma ku na xi . Nyuku wun'wana wu rhelelaka hi laha n'wana bava wu za wu ya nghena le a a nsami le a murhogolo le wa swi loko ku ri ku a swi tshama swi ku endlela sweswo i le ku wiseni ka n'wana wa vanhu a mi swi koti ku xana n'wana ma kota ku ma kota ku dumela njhe va ma dumelana. e n'wana wa wena i fana i n'wi ta kahle i khe vulavula na yena wa ta n'wi se loko u ze u kota ku khoma laha hi boyne i va a kha a swi twa leswi a swi ndlwaka a rhela na wena a kha a khoma a kha a ku rhaba nhlana i va a kha a ku phemendela a ku cawukeya na mahlweni hayi khona pava i yana ni mahlweni i karhi i n'wi teka i ku va i ku nurse i ba north pole i ta eku south i ba south pole i ri busy n'wana ba i sukela ku badla ku badla rabya rabya rabya rabya sa ka ha tive ku ku tsaka mi mani or a mi timhakweni ta masangu ku fanele ku tsakama munhu wa yi one one loko a nga se tshama i n'wi tsakamisa mufana wa mina that's why ku ku tswala vana a a swi vuli ku i blind that thing a swi vuli ku i good communication va koho va yisa vo tswala vana va hlori ku kunda Va kona vanhwana vo tsala vana va nga swi koti ku ku hundzuluxela e va kona mhaka liyani hi mfu um ni ta ku ni ta ku yi na vinyi yi fana na mali va vona measure mpimo leswi swi na vinyi swa fana na mali n'wana mhani loko u n'wi tirhe kahle n'wansati um wa pfuka a ndla swilo hinkwaswo leswi lavekaka emutini a xurhile n'wana wa vanhu. Ha va vona, ha va vhakela vafowethu lomu mitini. A a hi xi dyi xinkwa, a hi xi dyi xinkwa, hikuva vavasati va vanhu va va va nga tsakanga. I swekela njhani vuswa munhu wo ka a nga swi koti no tirha? Coz vuswa byi ku nyika power, se wehe lava power yo endla yini? A hi hlayiseni vana va vanhu because hi ya hi ya va pfuka, hi ya va gangisa, na vona se swi ringeta ku hlayisa n'wana wa vanhu.

ku badla ndhawu yin'we ntsena layeni luwa wa kusukela a dzongeni wu eni wu rhela a nhlaneni i ze a nghena le byonyeni le hi wo wu heleketa ku mati ya nghena le byonyeni ku za ku nghena mati a byonyi a ni ivi i khindla bya lamula loko mati lama ma nghena laya byon'wini layani n'wana mhani swa ku swa ku motivate na wena a ni ka ka ka ka ka ku va kha ku titimela mi pfuleli na tifene mi pfula na mafasitere wa twisisa.